I Amuru, District ma tye i Acholi Sub-Region, yok wic matek tye i kin lute dero, lutela me tedero ki dong balalo ma gitye lulek dyang i kabedo meno ma gitye ka balo matek kuc pa dano i Lakang Sub-County man i Amuru District. Lwak wacci mono wot pa dyangi man tye ka balo matek cam ma gin gipito i poto ki dong bene kwo mogo me kin paco pien dyangi tye ka lak ata. Balo ki ngolo bene wa i ngom pa dano mukene giwoto i kin poto me balo cam ma gipito tye i poto. Wakelo ripot mapol ki bot Denis Otii. Kurukuku Ketelle i kin okwar dyang ma gingene ki nying kono ni Balalo lakacel ki lwak ma gikwo kono i Kololo ma tye i Lakang Sub County tye dok ocakke ni tit pi aduki me arenyi ma dyangi ma meggi tye ka bolone i kom lwak. Dyangi man ma gitye kono i wel mapol atika ni gitye ma obwoyo kono kom jo man ma gileko dyangi ma oweko cawa weng kono Nongo gin gitye ma gukato woko ki ka ma omyero gubed iye, gibolo kono aranye atikane i kom jami apura ma ilwak ma i kabedo man gitye kono ka kwo kwede macalo gwanna, anyogi, mutungulu lakacel ki kabej ka i kin jami mukene ma inongo ni dyangi man tye ka camogi woko wa i ngom. Tim man dong tye ka weko kono luwak tye ma igi tye ka nget atika kun gikok i kom lutela pi ye kono dok ni jo ma kit man ma ladit lobo kono nongo omoko ni Omyero kono guao ki i kumalo me Uganda atika ni jo ma nongo pe gubibedo ki kare me lubo kono cik ma kiketo ka wek nongo gin gubedo ki kare me bedo ma i kingi tye i kono gin kono gongo kono ka ma gibigwoko iye dyangi ma megi bedo ki pii ma nongo pe bibedo ki kare me cito kono ka yelo kono lwak ma gikwo i adwol meno. Onyango Santo, ngat acel ma en nongo ni lee pa dul man kono i cabit ma okato-ni ocito i poto gwanna ma mege Pot anyogi, lakacel ki poto mutungulu ma mege, en oloko ma iye nget atika ki lacoc pa Wan Luo TV. So gin ma aneno malac twal i dog kom pa lelo ni me acel kong ki keto lock down me two me cak pien cak pe myero nongo ki cato training center macalo aneno yot koma ni pe bene aye ni ki cat cak pien acato cak i wi ali diwor diwor kun gi waco ni food and mouth disease tye i two eno ni bal ma jo aye timo twal dwan ka ma kong opang ngom gi miyo bedo ingomgi ikome exactly gikato ata ka wot ki dyegi nyanya mutungulu jami mukene apoto ata ipoto wa gwana weng dyangi gucamo weng ka wacito ka cung pigi iwaco gin ni ngom ingom pa madivine madong gin gitye gitwero gamente nyo gana iye ni giloko ata ki dyangi ento kun ada ngom mukene pe kipimo bene. Pien ateni gamente ka twere i dwok Jenicien. Gilbert Olanya ma cung kono pi lwak me i Clark South i ot moko cik me lobo Uganda ma oloko ma iye bene tye ka ton atika ni en okoko i kom gamente pe me lubo kono cik ma gin gi keto iye cing gi ma moko ni kenya omyero ki pur iye tyang ento pe ki gwoko iye kono lee. Man en aye ngom ma gamente me Uganda guculo lwak me amuru I Lakang Sub-County, ningom li eni ma romo hectares alip pyeraryo gi wiye, it Madivani me puru tyang me keto faktori ma konyo wan jo amuru i ngom li eni. Ento gi gum maracce liwic maka tutwal, i nino matin-ni, ngom li en ma watye iye-ni dong gimiyo me gwoko dyangi pa balalo. Pi meno, wamiti gamente otittiwa Ka ngom ma gubedo ka culo dano-ni eni gibedo ka culone it balalo nyo gimito keto faktori wek okony Acholi wek okony wan jo Amuru. Odong Latek ma tye kono DC me Amuru District en okwero lajwac kun waco ni jo magi ma gitye ka gwoko lee-ni ma gitye i adwol meno-ni gitye kono i wi ali. Min jami ma wan oniang aye ni lulek dyang ma omegowa ma gileko dyang odonyo kunnu madwong adada, pien ngat a gwoko kunnu peke gin dong owukke en i kor dano-ni. Macalo dul ma gwoko kuc ki ber bedo, wayubo karatac ma leb munu lwongo ni Operation Order, Leb me Tic me Gwoko Kuc ki Ber Bedo, ma nyuto ni wamito wel mony nyo polic ma rom kite-ni, ki wel muduku ma rom kite-ni, nyo mutoka ma rom kite-ni, wek gudony ka tic. Lagwok dyang mo keken. ma wabinongo i ngom kunnu, e eno ni wape ki kica, wabicoro woko ki tekkom. Ladit President omiyo macalo yo mumyero lugwok dyang oti kwede. Yone ni pe kimoko pi Nyankole kiken ba, kimoko pi in lagwok dyang mo kiken ni me acel nyut ni itye ki ngom, me aryo ngom ma itye kwede ni nen ni igoyo waya orumo, ka igoyo waya orumo, me adek nen ni pii tye i ngom eno ni Dong ka in itimo jami enoni weng, ci ibino bot dul ma gwoko kuc ki bebedo igamo waraga ma kilwongo ni Certificate of Compliance. Ngat ma peke, Wan macalo District Security Committee, pe wamiyo Certificate of Compliance bot ngati mo keken i ngom enoni. Ma nyuto ni, ngati mo keken ma tye kenyo tye i wi ali. Pi lok angeya ma ocwiny i Wan Luwo TV, an Dennis Oti i Amuru.